Nagim hoş geldiň täzeden.
Podcast with G köpden bäri gepleşip gördük siziň bilen.
Edeliň diýip, çünki bärdäki Aslobina Amerikadaky türkmenlere, F1 statusdaky türkmenlere peýdaly bir zatlar bolsun diýip edel diýdik. Men uje şu 14-nji, siz meň 14-nji myhmanym. Şeýle gidip barýar, gysgara gaýdyp geçeýin. Adamlar w asnownom bilýändir, ýöne aýdyp geçeýin. W asnownom türkmen Amerikadaky däl, dünýädäki türkmenler bilen niýetim bar, ýöne şol Amerikadaky türkmenler bilen başladyk. Belli bir derejä gelip, belli bir maslahatyny alyp biljegimiz adamlar bilen edýän. Maksat türkmenlere peýdaly bolsun. Birem şuny aýdyp geçjek, her gezek men asobinna nemede post edende, tiktokda post edýän, çünki asyl türkmen nemeler tiktogy follow edýärler. Şu sözi şu dilde aýtdyň, bu sözi bu dilde aýtdyň. Men çynymy aýtsam Nagyma meselem Amerikada adwokat Nagymy iňlisçe geplemegi oň üçin has ýeňil aslynda ýa-da başga dillerde gepleşmek has ýeňil bolsada türkmenlere peýdamyz bolsun diýip türkmençe etmek üçin elimizden geleni edýäs şoňa görä Serediň gaýrat edip tiktokdaky adamlara ýüzlenýän. Şu onam belläp geçjek başda. Nagima özüňiz barada bir aýtyp berseňiz, siz kim, nirde okadyňyz, şu zatlary bir aýtyp berseňiz.
Türkmençäm kän gowy däl. Özüm Çärjewli Lebapda doldum. Amerikada ýaklaşyk on sekiz ýyl ýaşaýan.
Türkmenistandan Ýigrimi ýaş wagtym geldim. Hawa, bärde okuw bärde gutardym. Birinji etet Community College-de okadym, soň Bachelor's degree aldym, soň Law School-a gitdim Nýu-Ýorkda, Long Island şäherinde Hofstra University bar, o taýda adwokatlyk mekdepde okadym. Hawa, iki müň ýigrimi üç fewralda lisenziýamy aldym, adwokatlyk lisenziýamy. Şondan bäri işleýän. Ýöne şu student wagtymam adwokatlaň ýanynda işleýärdim, tejribe alýardym. Ha, gowy. Indi şu wagt paçt iki ýyl boldy-da, şeýle dälmi? Başlanyňyzda, lisenziýaňyzy alyp işe başlanyňyz. Iki ýyldan gowrak, iki ýarym. Iki ýyldan, iki ýyl, iki ýarym ýyl boldy. Okey. Bärde adwokatlyk nemeleriň bölümleri bar, şo dälmi? Meselem, immigrasion adwokat, ýa semeýny adwokat, ýene bir adwokat. Siz immigrasion adwokat, dogrumy? Hawa dogry.
Ok.
We ýeriňizem New Yorkda.
Men özüm Pensilwaniýada.
Öý ofisim poka şu wagt öýde. Öýden işleýän hawa. Pensilwaniýada. Hawa.
Lisenziýamy Nýu Jersi ştatdan aldym. Ýöne immigrasiýa federalny zakon bolany üçin elli ştatda işläp bilýän, hemme ştatda işläp bilýän federalny bolany üçin. Ýatgow.
Bu günem assobenno şol F one wiza holderler, F one kimde F one wiza bar bolsa, şolar bilen baglanyşykly käbir nýuanslary aýdyp bermekçi, dogry dälmi? Şo şekilde nesip bolsa başlalyk. Soň ýagdaýa görä dowam ederis. Koneşna, häzirki ýagdaýda Trampyň täze kanuny bilen studeniçeskiý wiza bilen turiçiskiý wizalar şu wagtlykça durduryldy. Hawa.
Ýöne bu diýmek däl, şo bu hemişe hemişe bolar. Belli bir wagta çenli dowam edip, soň täzeden açylma nemesi, şansy bar, şo dälmi? Hawa, no umyt edýäs, e, şu karar e, güýje girenden soň dogsan günden soň açylar e, ol Mhm, e, şu ýanky spiskdan Türkmenistany aýrarlar diýip umyt edýän. mhm, Sebäbi e, kän e, şu kliýentlarymam e, tut ýazdy. A, o- Posolstwam ýazdylar. Türkmenistandaky amerikanskiý posolstwa ýazanlaram bar. A, Diňe garaşyň diýä, Sentýabra çenli garaşyň diýýär. Eger biz şol Türkmenistany şu ýaňky spiskdan aýryp bilsek, soň ýene şu wiza işlemlerini başlarys diýip ýazýarlar. Umyt edýärler.
Znaçyt, şoň üçin menem köp eşitdim, sentýabra çenli garaşyň diýip, znaçyt şol togsan güni boljak eken sentýabrda. Şoň üçin umyt edýärler şo şekilde. Ýöne green card utanlar, olar problemasyz gelip bilýär, dogry dälmi?
Häzir green card utanlaram alyp bilenok visa. Kak partial ban. Partial ban bu
kak bu 100 100% ban däl, ýöne green card utanlaram häzirlikçe visa alyp bilenok Türkmenistandan. Hä, o-da şoňa degişli bolup dur. Hawa, ýöne meselem meň bir klientim bärden ejesi Bäriň watandaşy şo Wassodineniýe semýi family petition etdi, ýöne şol iýunyň dokuzyndan soň wiza aldy.
Mhm. Iýunyň da. Hawa, ýakyn garyndaşlar, eger daže green kartly bolanlaryňam garyndaşlaryna berenok.
Immediate family member bolsa, naprimer, meselem, Eger bärde bäriniň watandaşy bolup garyndaşyny getirjek bolsa petisiýa boýunça olara Mhm. berýär. Ejesi, Haa. kakasy, çagasy, aýaly olara berýär. Ýöne Amerikaň watandaşy bolmaly. A Watan. green cardly green cardlara berenok. Green Haa. cardly green card bilen family petition edenlere berenok şu wagt. Wassoýdinýen edenlere aýla birleşimine berenok diýeňizda. Hawa.

Da, häzirlikçe şolar alyp bilýär i niektory şo käbir iş boýunça wiza tabşyrýanlar alyp bilýär. No, Düşündim.
nadýeýs, şto sentýabrda aýrarlar, hawa. Hawa, bizem şoňa umyt edýäs. Okey, onda neme bilen Yslam bilen başlaly bu gün. Häzir Amerikada-da size-de köp sorag soraýandyrlar Yslam bilen baglanyşykly. Şoň köp soralýan soraglardan birki sany bilen başlaly. Yslam wiza näme zat? Yslam status näme zat? Nämelere rugsat edýär? Näme edip bolýar Yslam bilen?
F one wiza, F one status, ol student wiza we student status. Eta dla mejdunarodnyý studentlar üçin. O taýda bu ne immigrasionnyý wiza girýär.

sponsory bar bolsa Türkmenistanda şo ýanka wizasyny alan wagty oňa sponsorçylyk eden bolsa soň şo sponsor ýa kesel bolan bolsa ýa biznesi ýapylan bolsa şo ýanky studentiň kontrolyndan daşarda bir bir zat bolan bolsa şol student severe financial hardship diýen bir work authorization bar C three kategoriýa
Şo kategoriýa bilen eger suwutlap bilse, şo kategoriýa bilen work authorization alyp bilýär. Ýöne oň nemesi sponsory uje nemeden bolmaly, kyn ýagdaýa düşen bolmaly, ony support edip bilmeýän bolmalyda, goldap bilmeýän bolmaly, şo dälmi? Hawa, şoň ýaly.
Eger şoň ýaly bir situasiýa bolsa, şol durumda alyp bilýär. We bir ýyl iň azyndan bärde eýýäm bir ýyl okap ýöremeli student. Şo şert hem bar. Hawa.
Düşündim.
Okey, onda ýene näme deýin? Nä haýsy ýagdaýda F-one status adam ýitirip bilýär. Bilmän ýa-da bilip haýsy ýagdaýlarda F-one status annulirutse edýär?
Meň özümiň tejribemde kän studentler jaň edýär maňa. Meselem, bir mekdepde okap ýören bolsa, beýleki mekdebe transfer edende, şo wagty näme bolýar? Käwagty täze okuwy olara täze sewis nomer berýär. Bilmän, bilmän berýär.
Soň beýleki sewisi indi okanok-aý beýleki mekdepde, täze mekdebe geçdi. Şo we täze mekdepde ýalňyşlyk bilen oňa täze sewis nomeri berildi. Indi bu täze sewis nomeri bilen okap ýöräni üçin Beýlekide hiç hili bir rekordy ýok, okuwa barýa diýip.
Şu halatda studentler statusyny ýitirýä.
Sebäbi beýleki beýleki sebis nomeri boýunça hiç hili bir update ýok.
Hawa, soň täze serwis bermän wagtam, käwagty şol okuwda işleýän, öňki okuwynda işleýän ýaňky School Advisor, International Student Advisor, ol update etmeýär rekordyny, studentiň transferini berýär, ýöne özünde bellemeýär. Şul şul student beýleki mekdebe gitdi diýip. Soň ýene näle eger bir studentiň diýeli birinji sentýabrda okuw başlanýar. Olam birinji sentýabrda ýa ikinji sentýabrda Amerika gelýär. Gelen soň okuwa barjak bolýar, okuw diýe okuw başlandy. Bugün ikinji sentýabr. Biz seni okuw alyp bilemzok.
Şonda-da statusy soň, meselem, meň bir-iki sany studentlam bardy, giçräk gelipdirler, bir hepde diýeli.
Okuwa barýar, olar okuw almaýar. Diýýär, Siz giç geldiňiz, programma başlanmanka gelmelidiňiz şol birinji güni.
Soň olar alýar dokumentini, beýleki okuwa geçýär.
Soň beýleki okuwa geçsedem eýýäm o taýda terminate boldy statusy.
Soň şo zatlara üns bermek gerekda znaçit wagtynda okuwa gelmeli we wagtynda barmaly açylan güni. Wagtynda barmaly eger gijä gaýlan bolsa şol okuw bilen Meselem, derrew gürleşip, Bolýa, men gelýän, başga okuwa geçýän. Terminate etmäň.
Şuny terminate etmän duruň. Men gelýän, başga okuwa geçýän diýmeli, iň azyndan. Düşündim. Hawa. Soň puluny tölemese okuwyň okuwçylar. Şo ýagdaýda okuw bir-iki hepde garaşýar, Eger okuwyň puly tölenmeýän bolsa, şol şol halatda-da terminate bolýar statusy. Soň, eger okuwa az gatnaýan bolsa.
Şo şo halatda-da, eger diýeli bäş gün okuwa gatnamaly bolsa, bir gün hepdede iki gün barýan bolsa, uje kak bu attendance gowy däl,
Şo halatda-da terminate edip bilýärler. Soň eger okuw, mekdep bu okuwçyň işläp ýöränini bilse.
Şo ýagdaýda-da statusyny terminate edip bilýär. Düşündim.
Status terminate bolansoň uje deportasiýa açyk bolýar adam, şeýlemi? Hawa, ýöne, ýöne, terminate bolansoň bäş aýyň içinde reinstatement diýen bir zat bar, eger bäş aýyň içinde reinstatement edip ýetişýän bolsa, şoňa tabşyryp bilýän bolsa bäş aýyň içinde, onda näme üçin ýitirdiň statusyňy, näme sebäp bilen işlän bolsa, o taýda şansy az bolýar.
Ýöne, meselem, şo ýaňky gijä galan bolsa ýa kän gatnamadyk bolsa okuwa, saglygy boýunça, meselem, doktordan hat görkezýä.
Pul töläp bilmedik bolsa.
Hawa, pul töläp bilmedik bolsa, ýene-de näme üçin töläp bilmedi, ýa sponsoryna bir zat boldumy, ýa näme, aňyrdan pul giç geldimi. Şoň ýaly halatlarda-da kak by wostonawit edip bolýa statusyny. Hawa, bejerip bolýa.
Ýöne bäş aýyň içinde, bäş aýyň içinde bolmasa, meselem, bäş aýdan soňam wasnawit edip bolýar, ýöne ýene-de şansy azalýar we oňa-da gowy bir sebäp bolmaly. Näme üçin bäş aýyň içinde şuny bejermediň?
Näme üçin bäş aýdan soň?
Düşündim. Ýöne-de adwokat bilen belki mas-, ýaňky eger birden status ýiten ýagdaýynda siziň bilen maslahat, maslahatlaşyp etmegi has dogry bolar-da znaçt. Da, kanyeshno. Hum.
Düşündim. Ok. Aaa, meselem şu soraga studentler nädip sevis rekord terminate etdimi, edilmedimi şony nädip çek edip barlap bilerler?
Şu wagt, meselem, studentler üçin hiç bir onlaýn bir programma ýa bir onlaýn websaýt ýok. Olar nirde barlap bilýär, statusyny terminate boldumy, ýokmy, ony barlap bilmeýär. Ýöne her okuwda, okaýan ýerinde Eger iTwenty berýän bolsa şol okuw, şol okuwyň ýaňky school этот international school student advisor bar, şoňa gidip, şoň bilen kak by şoň bilen sorap şondan barlap bilýär statusyny. Düşündim.
Okey. Birem şu soraglar bar. Haýsy akademik we reporting gerekdi maintain etmek üçin F one statusy? Ýa gaýta aýdyp beren zatlaryňyzmy?
Ýok, serediň eger eger şu ýanky status tutmak isleýän bolsa
F one international studentler Full time bolmaly. Full time. Meselem, eger eýäm kollej programa gidýän bolsa, hepdede iň azyndan on iki sagat okamaly.
Hawa, ýöne beýleki dil kursuna gidýän bolsa, şony dil kursy diýýä, şu üç aý, biziň semestr üç aý.
Üç aýyň içinde, meselem, sen alty sagat goýberip bilýäň diýýär. Aha. Ha, belli Şoňa bir görä, hawa. belli bir sagatlary bar-da, ondan kän etme. Limit-de bar. Hawa, limiti bar. Eger şony geçse, eýýäm s- mekdep olaryň elinde. Eger terminate etjek bolsa, edýär. Kä wagty baryp gowja gürleşse ýa diýse, ine şuň ýaly boldy, şuň ýaly, şu sebäpden men gelip bilmedim diýip, bir gowy Sebäbi bolsa onda şo ýanky International Student Advisor ony geçip bilýär bir bir gezek. Düşündim.
Peki meselem häzir günümizde iň köp populýarny zatlaryň biri adamlar meselem gelýärler okuwa diýip ondan soň ýanky iş nemesi bolmanam rugsady bolman işlemäge rugsady bolmanam DoorDash ýaly Uber Eats ýaly ýa-da beýleki platformalarda işleýärler. Şonuň nemesi näme bolup biler, rezultady, eger şo şekilde işleseler, rugsatsyz işleseler?
Olam naruşeniýa şitaýtsa, olam naruşeniýa.
Sebäbi diýişim ýaly, o DoorDash, Uber olar work authorization islänok, diňe social isleýär. Social security isleýär we studentiň, okuwçyň iň bir ýalňyşy Şu social bilen işlärin men diýip, işläp başlaýar. Ýöne ol pul gazanýar.
Onda-da pul gazanýar. Aslynda ýaňky studentler, F one bilen gelýän studentler social security sorap bilýär okuwyň üsti bilen. Ýöne şol Social security berlende diňe okuwyň içinde ýigrimi sagat işläp bilýä. Okuwyň içinde.
Ýöne, ýöne diýeli şo ýaňky okap ýören professiýasy boýunça meselem iş tapdy okuwdan daşarda.
Şo halatda meselem work authorization sorap bilýä ýene. Ýöne o taýda-da ýigrimi sagatdan geçirmeli däl. Ýöne DoorDash Uber şuň ýaly bir platformalarda işleýän okuwçylar naruşeniýe edýär.
Sebäbi onuň üçin taks tölemeli.
Terminate edilmegi mümkin.
Ýöne meselem diýeli häzir men ýa-da başga bir bärde zakonda işläp bilýän adamyň adyna işlese, taks o tölese şo şekilde bolýar, ýöne eger birden tutulsa problema-da, şo dälmi?
Taks tölesem problema bolup bile. Sebäbi taks tölemese-de problema, tölese-de problema.
Sebäbi diýişim ýaly studentlere işlemek gadagan. Kyn sözler diýip. Az gaty kyn sözler. Aý, indi oba-da näme etjek? Ýaňy başda aýdyp geçdim-ä. Käbir sözleri gelmeýär-dä kellä. Hawa.
Düşünjek boluň bolmasa soraň men özüm size soň adýen ýazaryn. Hawa.
Soň ine şu diýjek zadym studentlere işlemek gadagan. Işlejegi bar bolsa ýaňky eger professiýasy boýunça iş tapsa okuwdan daşary ýaňky work authorization işlemäne rugsat almaly birinji immigrasiýadan
eger şo ýanky sponsory puluny töläp bilmeýän bolsa şol halatda-da kak by severe financial hardship diýip ýene work authorization-a tabşyryp bilýär. Düşündim.
Şu taýda uzyn bir sorag sorapdyrlar Nagima. Ýaňy mugt görensiňiz men okap ýetişmedim. Näme diýýär? Permit Resident of United States Green Card, ok, Green Card, USA geleňde näme resminamalary submit etmeli, gysgaça gürrüň berip bilersiňizmi diýipdir. Isleseňiz soň aýdaly, isleseňiz häzir aýdyp geçiň. Da, indi men şu ýaňky F one bilen hemme zady Hawa.
geçeli, soň Ondan soň. soraglara jogap bereli. Ok.
Soraglary, eziz adamlar, bu ýanda soru işareti bar, neme, wopros ýeçilmesi, şo taýy ýazaýyň, men soň yzyna neme edip, geçip bilemok. Şonuň üçin bärde ýazyp goýsaňyz iň soňunda soraýyn nesip bolsa. Meselem şeýle bir zat bar. Ony aýdypsyňyz, ýaňky belli bir nemede kampusyň içinde legally işläp bolýarmy? Ony severe financial hardship şeklinde başwurup işläp bolýar diýdiňiz. Birem Okaýan ýerlerinde neme alyp rugsat alybam işläp bolýar öýden kampusyň içinde dogry dälmi? Hawa ýigrimi saat part time işläp bilýär. Mhm.
Ok ýigrimi saat part time işläp. Oňam nemesi barmy tax return etmelimi oňa? Ony edýär ýöne o taýda okuwyndan rugsatnama bolany üçin işlemäne O taýda tax faýl etse hiç hili problema bolmaýar. Sebäbi o rugsatnama bilen işleýär. Düşündim.
Meselem, haýsy red flaglary, ýagny haýsy zatlara immigration office seredýär student wagtyň diýip bir sorag bar. Nämeler etmeli, nämeler etmeli däl? Immigration ofisyň halaýan ýa-da halamaýan zatlary F-one status wagtynda näme zatlar? Birinjiden, okuwa gatnamaly. Şoňa seredýär. Soň, işlemeli däl. rugsatsyz soňam kriminal eger bir kriminal edýän bolsa meselem kän studentlarda problema bolýar türkmenistanyň ýa daşary ýurtdan alan şu ýaňky driver license bar a türkmençe prawa prawa da orsçasy woditelskiý prawa şo bilen sürýänler bar
gelýärler şoň bilen tutulanda kak by eýýäm ony immigrasiýa diýýä sen immigrasiýa däl obyknawýenny polisiýa diýýä a
bu bu prawaň bärde işlänok diýýä meselem eger bitu bilen gelen bolsa turist wiza bilen gelen bolsa biri diýip biler men alty aýa çenli bärde kak by putuşestwi da traveling
şoň üçin men bu prawam bilen sürmäne hakym bar diýä
ýöne f one studentler olar prawa alyp bilýä şoň üçin gelen badyňyza Iň gowusy bäriniň prawasyny alyp aýt oýny görkezýäňiz work näme diýýä şu ýanky adres soň kredit kart ýa debit kart görkezip şo prawany alyp bilýä bärde şoňa seredýäler eger kak bu tutulan ýagdaýynda driving operating without drivers license diýip geçýä kak bu haky ýok maşyn sürmäne onda da sürüp ýör kriminal Urmak, öldürmek, ogurlamak gadagan. Sebäbi ol oň ýaly işleri etseňiz, eýýäm sizi deport edýärler. Sebäbi o siziň neimigrasiony wizaňyza garşy. We diýeli, siz şol işiňizi utduňyz, sizi deport etmediler, ýöne geljekde green card aljak wagtyňyz ýöne ýene ýüze çykýar.
We green card Almana kak by zat edýä mishad edýä. Nawa düşündim.
Okey. Znaçy şo zatlara üns bermeli. Meselem indi adamlar bäre gelen soň käwagty status change etjek bolýalar.
Status change bolanda siz bir aýdyp berseňiz näme bolýa, haýsy ýagdaýlarda etmegi maslahat berýäňiz, haýsy ýagdaýlarda etmegi maslahat bereňiz ak şo zatlar hakynda Köp adama interesno şo zatlar. Öň häzir ýagdaýda ýokdur. Ene meselem aramyzda bar bir turist bolup gelip status change ýa-da F1 bolup gelip J1 status change ýa-da şoňa zatlar. Siziň praktikaňyzda teoriýada nähili?
Hawa, B2 J1 bilen kän gelýän studentler, adamlar bar. Turist wiza bilen ýa ýaňky J1, J1 o gysga wagta berilýär, üç-dört aýlyk bärde işläp, soň gidýär.
Ýöne käbirisi galmak isleýär, şonuň üçin statusyny çalyşmak isleýär Amerikada. Şol, şol, meselem, sentýabryň otuzyna gutarýar diýeli,
J-one. Şony iň azyndan bir aý öňünden, ýaňky change of status-y ugratmaly, ýaňky J-one gutarmanka. Bir aý oňa.
Sebäbi näme bolar bilmeýäs. Belki hat yzyna gelýär. Ştob ýene wagt bolsun, ýene yzyna ugratmak üçin dokumentlary. Soň sebäbi okuw, okuw tapmaly. Student özi şo jeýwan bilen gelen. Iň azyndan iki aý öňünden eger galmagy F-one-a geçjek bolýan bolsa, iň azyndan iki aý öňünden bu iş bilen meşgullanyp başlamaly, okuw tapýa, dokumentlerini dogurlaýa,
registrasiýa edýä, aýtywynýa, şoň ýaly işleri bar, biraz uzyn sürüp bilýär. Şoň üçin iň azyndan iki aý öňünden

Üç aý soň rekomenduýsa Mhm.
çalyşmak, dogsan gün geçensoň. Ha, üç aý soň, ha. Hawa.
Ýöne diýeli F one-a geçýän bolsa, o soňky soňky minudyna garaşmaly däl.
Mhm. Hawa. Düşündim.
Sebäbi diýşim ýaly, ýaňky ýene bir dokument yzyna gelýär, ýene bir zat bolýar. Şol ýagdaýda statusyny ýitirip biler şol aralykda. Eger dokumentler yzyna gelse ýa ýene bir zat bolsa, şo durumda как бы statusyny ýitirip bilýär. Extension edip bilýär, B2, B1 extension edip bilýär meselem. Ony hatýa bir iki-üç hepde galanda etmeli. Ekstensiýany näçe wagt edip berýärler? Aslynda alty aý dogry dälmi? Alty aý oba. Alty aý.
Ha ýene alty aý edýärler ha üstüne dopollnitno. Hawa.
Ýöne как бы iň diýeli dogsan prosent adamlara alty aýlyk berýär.

Hä be. Hawa. As özi isläpdirmi ýa özleri beripdirmi şu şekil? Ýo özleri beripdir şoň ýaly. Hmm. Soň gzette bir hepde galanda, bir hepde galanda biz ekstensiona uratdyk.
Ha. Hawa, ýöne apruw etdiler. Hawa.
Düşnükli. 6 aýlyk apruw etdiler.
Şo hemme zady wagtynda etmeli. Meselem bir bir şuň ýaly bir kliýentim bardy.
Şu turistişski bilen gelipdir. Soň adwokat däl biri oňa men saňa kömek ederin diýipdir. Dokumentlerini ugradypdyr. Olar yzyna gelipdir. Nepralno ýalňyş doldurany üçin. Indi aradan alty aý geçdi. Men äli tanamok bul adamy. Maňa maňa jaň etdi diýdi. Şuň ýaly. Men diýdi birine haýyş etdim. Ol adwokat däl maňa kömek etdi diýdi. Ýöne hiç habar ýok. Jaň etdik immigrasiýa. Diýipdir o men täzeden ugratdym diýipdir ýene gelensoň yzyna. Immigrasiýa jaň etdik diýdik şuň ýaly dokumentler bardymy ikinji gezek.

Studentskiýa geçmäne как бы approve etdiler. Hä. Häzir okap ýör. Alty aý illegal galdy bärde statussyz. Hä şoňa bu düşem şo problema bolmagy mümkinmi? Şo galan illegal galan wagty. Serediň eger ýüz segsen günden geçmedik bolsa problema bolmaýar.
Ýüz segsen günden geçse eýem meselem diýeli green kartly biri bilen öýlenýär.
Student wagty green kartly biri bilen öýlenýä we oňa seredýä immigrasiýa. Hä sen alty aý bärde nelegalny galypsyň. Ýüz segsen gün. Problema green kartly biri bilen öýlenseň Bärde green kardyňy alyp bilmeýäň. Consular processing etmeli bolýaň. Türkmenistana ýa başga ýurda gidip wizaňy alyp immigrasiony soň gelmeli bolýaň. Ondadam waiver etmeli bolýar. Şony bagyşlaň meň ýaňky galan nelegalny günümi bagyşlaň diýip forma ugradýarlar anketa immigrasiýa. Eger ol approve bolsa soň eýýäm gidýär başga ýurda wizasyny alyp gelýär. Düşündim.
Şu soragy soraýyn, men özümem neme edýän, merak edýän soragym. Şu Amerikada meselem DLA status change etdik. Asobynada soňky döwür görýän zadym, gören zadym turist bolup gelip F-one-a ýa-da başga statuslara geçme nemeleri bolýar. Bu düşem adamlar meselem green card-a başwuranlarynda şu status change bir minusmy? Asobinno turist bolup gelen bolsalar. Ýok, minus däl. Men şu wagta çenli häli minus gör bolanyny görmedim. Naborot, kak by
geldi we nelegalny galmady bu adam. Naruşat etmek islemedi. Şoň üçin statusyny üýtgetdi, ştob wsýo byly kak položno, ştob hiç hili bir violation bolmazlygy üçin

Şo ýanky F one statusyny tutýan bolsa, eger history-sinde hiç hili bir unauthorized work bolmaýan bolsa, şo ýanky aýalynyň ýa ýoldaşynyň üsti bilen green card-a tabşyryp bilip, şu taýda alyp bilýär. Ýöne öýlenensoň wassoýedineniýä tabşyrýar, naprimer, I bir ýüz otuz formany ugradýar, soň Oçry bolýa, oçryna garaşýa grin karta tabşyrmak üçin. Şol garaşýan wagty grin karta tabşyrýança, ýaňky F one statusyny tutmaly adam.
Hä. Soň grin karta tabşyrýa, kabul edilýä dokumentler, otpečatka tabşyrýa, soň okuwy goýsa bolýa. Naga.
Hawa adwokat, adwokat.
Sorag soraýarlar. Adwokat bolmaýan aýdyp otyr, adwokat däl adamlara gidipdirler zat diýip bir hawa adwokat. Bärde Anna Gimma ýene bir neme bar, nýuans bar. Asobinda bilemok, beýleki milletleri kän bilmedim, ýöne biziň milletde meselem biri gelýär tanyş tapýar men saňa kömek ederin diýse wsýo ynanýar. Ol Işi bilýärmi, bilenokmy, şoňa pasportynam berýär, başga dokumentlerinem berýär. Oňa zatlar etmägeýdi adamlar. O bärde ine Nagima bar, ýene-de şu taýda gözleşdirseňiz başga size desisýtne kömek etjek adamlar bardyr. Nagimaň men kontaktlarynam paýlaşaryn. Işi bilýän adamlara baş uruň. Işi bilmeýän bilmeýän adamlara baş ursaňyz, soň problema ýaşarsyňyz. Dogry diýýäňiz. Meselem, dün maňa bir jaň geldi. Bu gyz Jeýwan bilen gelen, soň F-wana geçirdik, Apruu geldi.
Jeýwan bilen gelende işle işlemäne rugsat berilýä, social berilýä. Soň ýöne oň Apruu gelensoň men oňa diýdim, Social security ň bilen işlemek gadagan saňa sebäbi sen indi F one statusda socialyň bolsaň J one wagty berildi saňa sebäbi J one da oň ýaly bir restriction ýok
soň diýdi men diýdi bärde biri bilen diýdi söýüşýän diýdi oň green karty bar diýdi men men diýdim tym bolýa sen işleme diýdim sebäbi eger sen işleseň soň buň bilen muňa durmuşa çyksaň green karty alyp bilmeýäň.

Hawa, soň şol düýn maňa jaň etdi, diýdi, F one bilen işledi şu ýaňky öýlenjek gelnim, diýdi. Men diýdim, men oňa
aprul gelensoň, ýaňky immigrasion F one-a geçdi diýip hat uradansoň men oňa aýtdym, işleme.
Işleme diýdim.
Soň diýýär, oňa biri işläber, hiç zat bolmaýar diýipdir. Men diýdim, onda näme üçin maňa jaň edip meň wagtymy alýar we menden soraýar? Sebäbi adamlara käwagty jogaplar, hakyky jogap gulagyna ýaramaýar.

Şonda alyp bilersiň aýalyňa.
Ýaňy şo şoň al kiçiräjik ýalňyşlar ýa-da sabyrsyzlyklar köp zada neme bolýa-da, päsgel Hawa, bolýa. i ýene bir zat men bärde kän garşylaşdym. Studentler gelýä, Soň olara biri social security almana kömek edýär, bilmeýän kim, ýöne bir şekilde alýarlar, men özümem ony bilmeýän nädip alanyny. Fake mi? Fake däl, nastoýaşiý, как бы social security ofisden, ýöne o taýda ýazýar not authorized for work, işläp bolanok, not for employment purposes ýazýar.

Näme diýerdim? Hä, şo şo bilen adamlar hem işleýä. Eto тоже violation of F one Hmm. status. Meň diýjek zadym, eger siz F one statusdan, F one status ne immigrasiony, ne immigrasiony diýende size bärde şo okuwmy F one visa student status Diňe okaýaň, işlemeýäň. Okuw gutaransoň gidýän. Meselem.
Ýöne bir
ýagdaý üýtgäp öýlenseň, immigrasionnyý statusa geçende, F one statusda wagtyň eden violationlar soň immigrasionnyý statusyňa kak by täsir edýär. Täsir edýär owa.

klientlaryma bir gezeklik on bäş minutlyk besplatny mugt konsultasiýa etdim. Şu on bäş minut içinde näme sorag bolsa ýetişýär adam.
Meselem, şo
indi studentler bolýar, puly ýok, naprimer, lişnida konsultasiýa tölemek üçin. Şoň üçin men on bäş minut

Kanyýetli uje ikinji gezek eýem eee, Pully. tölegli konsultasiýa girmeli hawa. Düşündim, düşündim. Oke, aslynda gaty gowy zat adamlar üçin. Eee, prosta bilmek. P- Plus käbir eee, wažny zatlar bar. Meselem, eee, bizde şoňaly harakter bar. Hemmämizde diýjek däl, köpimizde Käwagty pulumyza gysganýas-da. Ýaňky ýüz dollar, iki ýüz dollar bermejek bolup, bu bu düşüm boljak iki müň, üç müň, on müň dollara çenli ştraflary neme göremizak. Şonuň üçin meňem praktikamda köp bolan zat, ýalňyş adama maslahat salyp, ýa deportasiýa bolup, ýa statusyny çenj edip bilmän, bu düşüm uly ştraflar tölänleri. Şonuň üçin eziz adamlar şunam maslahat berjek. Konsultasiýa alyň, Simbolik Nagim on bäş mugt konsultasiýa berýän bir gezeklik diýýä. Ondan soňam wažny zatlar bolsa, soraň, ol puluňyza gysganmaň, çünki ilerde belki oň on essesini, ýigrimi essesini ştraf edip tölemegiňiz mümkin. Şo zatlara üns beriňda. Amerikadaky sistema şo şekilde ýene-me işleýä. Hawa, a pully konsultasiýa bir sagat bir ýüz ýetmiş bäş dollar. Hiç zadam däl. Şunuň bilen Amerikada adwokat hiç zadam däl, çünki bäş ýüz dollar, müň dollar, iki müň dollara çenli sagadyna işleýän adwokatlary bilýän men. Da, da.
Hawa, soňam men bir bir special immigrant juvenile diýen bir keýs bar. Şony aýdasym gelýär. Kän okuwçylar ýigrimi bir ýaşyna çenli gelýär Amerika. Türkmen Türkmen däl tapawudy ýok. Diýeli siz geldiňiz ýigrimi bir ýaşyňyz dolmanka eň azyndan alty aý Amerikada ýaşadyňyz bir ştatda. Ştatyna görä olam üýtgeýär sebäbi her ştatda her hili zakon bar. Meselem Pensilwaniýada şo ýanky Special Immigrant Juvenile Case on sekiz ýaşa çenli tabşyrmaly. Nýu-Ýorkda, Nýu-Jerside ýigrimi bir ýaşyna çenli tabşyrmaly. Eger o kim tabşyryp biler? Diýeli, daže şo ýanky Meksikadan wizasyz gelen adamam şo dokumenta tabşyryp Green Card-yny bärde alyp bilýär. Hiç hili naruşeniýe bul çaga hiç hili naruşeniýe täsir etmeýär.

Çagalara ýaňky eger special immigrant juvenile case tabşyrýan bolsa, olar hiç hili bir päsgel bermeýär oňa. Special immigrant juvenile case kime diýişim ýaly ştatyna görä üýtgeýär. Bu näme zat özi? Special juvenile case şony aýdyp berseňiz. Bu öýlenmedik, durmuşa çykmadyk ýigrimi bir ýaşyna çenli ýa on sekiz ýaşyna çenli çagalar üçin ştaýtse çagalarda dependent bolýada hawa eger diýeli ejesi kakasy urup urýady bu çagany ýa amerika gelen soň hiç hili bir swez ýok ejesi kakasy näme etseň şony et Plahoý abraşeniýe, neglekt da, işçi derdi ýok çagasy bilen. Şol ýagdaýlarda birinji çerez semeýny sud, ýaňky ýöne bärde bir hossar tapmaly ol çaga. Diýeli, ine Biri geldi, ýigrimi bir ýaşy ýok häli, men gördüm, okuwyna töläp bilenok, ýa bärde ýör-de, köçede diýeli. Meň ýüregim awady, aldym öýe. Indi buň geljegi üçin bir zat etmeli men, dogrumy? Hawa. Nädip, näme edýän? Semýany suda gidýän diýen, men muň hossary boljak bolýan. Hmm. Soň semeni sudda tabşyrýas dokumentlaryny. Am, ýöne, ýöne oň ejesi, kakasy, ýaňky parental rightlaryndan waz geçmeli. Ha. Hawa. Diýe, men kak bu muň şoň ýaly spesialny formalary bar, ugradylýa, haýsy ýurtda ýaşaýan bolsa olar gol çekmeli, men çagamdan atkaz edýän. Be şu hossar indi meň çagamyň hossary bolýa opekun. Student bolup gelenler üçin hem geçerlimi şol? Da da da hawa tapawudy ýok nädip gelen bolsaň. Düşündim.
Da glavnoý ştoby şo ýanky not married bolmaly divorced bolsadam not married bolmaly. Hä status not married bolmaly ýöne divorce hem bolan bolsa bolýa diýeňizda. Hawa. Single bolmalyda bir manda garaz. Hawa.
Ýöne şo ýanky bu proses wagty ýöne öýlense uje ýanky statusyny ýitirýä. Düşüniňiz. Soň ýanky hossar muny alýa. Hemme zat edýä. Semeýni sud zat çykartýa. Semeýni sud diýä ine buň hossary şul. We recognize this Minor as neglected abandoned nädip Mhm. orsça nu karoçi Karoçi kyn owa owa kyn ýagdaýa düşen ejesi dädesiniň ideme idemän ýören adamy da keýir etmedik adamy başga bir adam keýir edýär şony öz opikunstwasynda Hossarlyk edýär owa o hökman iki ejesi kakasyndan bolmagy hökman däl birinden hem bolsa bolýar. Ha okey.

Soň grin karta
tabşyryp bilýär ýaňky çaga. Ýöne grin kardyň oçury biraz uzyn, dört, bäş ýyl öň oçury ýokdy, häzir bar.
Ýöne şol aralykda eger çaga eýýäm ýigrimi bir ýaşdan uly bolsa-da, tapawudy ýok.
Sebäbi ýaňky karar ýigrimi bir ýaşyna çenli çykdy Semeýny suddan. Special Immigrant Juvenile Case ýigrimi bir ýaşyna çenli ugradylan bolsa, Şo samyý glavnyý üç ýüz altmyş forma bar şo üç ýüz altmyş forma ýigrimi bir ýaşyna çenli gitmelidä. Düşündim onda znaçyt bira ýigrimi bir ýaşyna çenli bolmaly birem not married bolmalyda öýlenmedik ýada iň bolmanda ölüp öýlenip aýrylyşan zat şoňada bolmaly.

Düşündim.
Ok. Başga-da şu wagt kän bir nem etmän ikinji bölümini soň düşüreris. Çünki gaty gyzykly temalar boldy. Şu wagt paşti elli minut bolupdyr başlanymyza. Ikinji gezekde Nagime şeýle bir nemem bar, teklipim bar. Podpişikler sorag uratsynlar bize.

Generation bolonsoň birinji pokoleniýa nesil bolonsoň amerikada menem aýdýan nemelere çagalar hökman aramyzda loýer gerek indi biziň çagalarymyza diýýanda aramyzda hökman ýaňky doktor gerek zat diýip siz biziň üçin uly plýus köp sag boluň wagt aýranyňyz üçin diýşim ýaly ýene bir aý bir ýarym aý iki aýyň içinde adamlardan podpişiklerden soraglar alyp Onda siziň bilen maslahatlaşyp, ýene bir podkast edeliň, nesip bolsa, siziň hem wagtyňyz bolsa. Hawa, biri şu taýda ýazypdyr, meň soragma hem jogap beriň diýip ýazypdyr.
Şoňa hem jogap bereli. Häzir şu taýda bir zat ýazypdyr. Book lover.
Aha, book lover sorapdyr. Täzeden soraýyň, book lover.

Eger VAWA häli prosesde bolýan bolsa, VAWA gdýeta üç-dört ýyl sürýär prosesi. Hawa, soň proses bolansoň uje ýaňky zada gidýär, National Visa Center-a gidýär we o taýdan Soň posolstwa gidýär, posolstwa soň gün belleýär. Ýöne meň pikirimçe, Wawa keýsden häli meň kliýentlarim zada giren ýok, posolstwa giren ýok, häzir şo ýaňky bän çykansoň. Meň pikirimçe, o ka gumanitarnyý bir keýs bolany üçin, ýa dumaýşda ol zapreta girmeýär. Vava case at the Violence Against Woman Act eger sizi siz öýlenen bolsaňyz graždanka ili green kartly biri bilen şo ýanky graždanka ili green kartly size abýuz edýän bolsa
şoň üsti bilen soň aýrylyşýaňyz dokument edip ýetişmeýäňiz şo ýanky abýuz üçin

Hawa, eger ejesi, kakasy ýa çagasy edýän bolsa hem edip bilýär. Ha, düşündim.
Mhm. Ok. Serdaram bir şu taýda bir zat sorapdyr, onam Salam Serdar, tak, sorag DS iki ýüz altmyş forum Dependent Child Education High School iki müň ýigrimi altyda bitýär, şuňa graduate date haçan ýazsak diýipdir. Ýene bir okaýynan bir DS iki ýüz altmyş form dependent child education high school diýýär şoňa graduate date haçan ýazdy düşünmedim men soraga. Serdar menem düşünmedim soraga çydym aýtsam bara. Gelejek taryh kabul etmär diňe max düýnki taryh ýazyp bolýa diýýär. Hä, oňa jogap beripdir öýdýän. Ýok, özi ýazypdyr ýene Serdaryň. Serdar bir zada diýipsiňene düşünmedik. Hawa, siz Amerika geljek bolýaňyzmy, şony aýdyň maňa, Serdar. Serdar, ýa-da men Nagimanyň kontaktyny ýazaýyn, Instagramdan ýa-da neme, WhatsApp-yny. Şo taýdan näme diýýär, geljek taryh ýazyp bolmaýar agam diýipdir. Nirä ýazyp bolmaýar?

Näme diýip, ha, okey, sag bol diýipdir. Ýene-de diýşim ýaly, Nagimanyň kontaktlaryny ýazjak, wideony Ýutubda birem Tiktokda paýlaşjak. Zaten Nagima seň bu nemäň açykdyr dämi, public neme, Instagram? Iş Instagram, biznes Instagram. Professional akkauntym açyk hawa. Okay. Şo taýdan ýazyp bilersiňiz. Eger telefon şeýr etmek isleseňiz, maňa telefonam ýazsaňyz, telefonam men şeýr edem. Ýöne hökmany ýagdaýda ýene bir kaýdan ýene bir podcastimizi hökman etmeli. Gerek zat bize bular. Hawa, men şu ýa dumy priýehat Washington State-a. Geliň, geliň.
Sebäbi kän adam jaň edýär Washington State-de aňyrda kliýentlerim kän we şu
kak by kak meeting konsultasiýa edesim gelýär. Hawa ony gepleşeli ony bärde organizat ederis hiç hili problema däl. Da posle oktýabrýa u menya budýet bolşe vremeni şonda soň gürleşeris. Oktýabrdan öň gelseňizä priroda alyp giderin oktýabrda ýagyşlar başlaýar.

tura tur diýen ýaly bir mitingneme eder ýaly çyksaňyz. Hawa.
Gaty peýdaly bolarmyka diýýän menem. Da. Köp sag boluň. Haraşo.
Ýene görüşeris, maslahatlaşarys. Işleriňizde üstünlik. Saglyk görüşeliň.
Spasiba.
Bolýa sag boluň.
Sen do swidaňýa.